Hello my people, I bring this uh, this news na sad news, na really sad news, you know, na really sad news. I don't know what to talk. But I bring am come out for me and you to chook mouth and for me and you to learn something. Wetin you dey teach your children, wetin you dey let your children know, na im make me wan really chook my mouth inside this matter. And the video, e break my heart. If you need am, you get my contact, just chat me, I go send am for you. I will forward am for you but e e e really break her heart. I no need to put the video for here but I will dey put the picture for here. Eh, Our daughter, our sister, whether for UK, na this thing for happen. She go school, yes, he his schoolmate, they gag up, they beat this girl like say tomorrow no dey people dey there grown up people dey there if dem see say the girl wan beat e wan e wan beat the the girl the other white girl yes we we are black colour not racist here but we we are black um um lady and the other people they are white dem go turn this girl I go dey display di um picture wen di girl go black girl go turn di white girl den dem go rush come dem go turn di black girl so dat di white girl go dey beat am many of di all of dem wey una go see sey I screen shot screen shot all of dem beat dis girl na so dem dey draw di girl hair na so dem dey draw di girl hair I tell una sey e can happen in anywhere.

Yes, I be black person. Other black people dey when they will gang up, beat one black girl, beat one black person. It can happen. But wetin, wait for me, wetin I really pick for here, no where racist e no, racist no dey. Racist dey my own continent, Africa. You can see Nigeria person go say this one na Cameroon, this one na Ghana, this one, Ghana go say this one na Nigeria, this one na um Cameroon. We black, black, we racist ourself. We even fight ourself. war wey dem say happen for between you know no be all those one me dey talk everywhere no place when dem no dey see bad people or good people wetin e no good e no good like this set of children for that school all children no fit be like this this races so I wash my through my me when she say races e dey everywhere Like dis kind of children now, dem fit grow up tomorrow, dem go con dey work for one office. Dem go see you as black, dem no answer you. For inside dat the same country, you will jam pesin wey e go even better pass your own black pipu. For dis France wey me dey even dey live, I pray to even meet white pesin for office dan to meet my own colour, black. I dey tell una, make una no come for me. Wetin dis children do, e dey heart broke, e break everybody heart, e break me heart, I can imagine my own children, na my own daughter dem dey beat, ha God abeg, no, it can never happen and nothing we go fit say it cannot, you understand, den we need to come out to dey lecture your children.

Den as true mummy talk, e say dem go and meet the teacher, the teacher can be the racist one, then take action. You see am, then take action. You know like this set of girl children now wey beat only this black girl now, in that with her be told, you go know say one that small girl wey read dey inside, one just dey when una go dey see am say dey draw the girl head, how old is that girl? Having that kind of mind. raising hand beating human like you um that small girl the rest oh dey how dey their body no see that small girl at her at her tender age she can do that kind um I beg my main purpose doing this video no place wey bad no dey in my own country. wey dem dey say um dis pipu dey gang us, dis one get dia own um circle, dis one get dia own circle, circle of human being, den go dey fight each oda, wetin be dat? If den jam one person, den no go still beat am like dis, den go still beat am like dis, ok wetin we get to talk? My child, my daughter, I don first repeat am just now, anywhere you find yourself and you are not welcome, please pull yourself out and if you try to make friend wit anybody.

But wetin dem go talk, dem go say dem be teenage, dem be small small children. Dem no take action. But me I no wan talk about racism. No place when racism no dey. E dey my own country where me for con e dey. Between my own country, state by state dem dey racist their self. Talk of my I con be black, I dey midst of white people. When some go good, when some go bad.

or you are anybody, I can still use this my video to talk to you. Please, if you be parent when they give birth or when they train train small small children, go train them for and eh, eh, we they call am village, not be village. It just be like Edo State. You no leave Abuja, you leave, you come up for Abuja, go they leave Edo State. You they see am and um this kind of country side no be say na um um village no no still be village but if you see children wey e come out from country side children wey e come out for from um maybe um Paris and pikin wey e come out from our side dem no be different difference dey dey. Yes, there is big different. Children wey dey come out from our side, maybe all those um other state, dem dey dey calm. You go see dat humble, you go see dat calmness for their face. Yes, I can testify. You go see if I travel go Paris, as I dey see dem, no! No be sey e no still dey dis my city but e no just wrapper, e no just common. Na wetin I get to talk. As una dey watch all dos display picture, my pipu, I no fit show the video. I no even know whether de go still even view. Abeg, let us learn. No be to shout, Hey! Wetin dis white pipu do? White pipu do am, black pipu still dey do am. Na wetin me just get. Just advice your children where you are not welcoming. pull yourself out. If you try to greet somebody one, two, he no answer you, the next time, pack sir, that is my own. And if your children come back from school, know your children friends, know wetin happen. Na this one I get to talk my people, you can leave your own opinion wetin you think, for me no place where bad no dey but Dis act wey those children do is very very bad is very I can't even I in fact de thing um to even watch de video several time um e no good e dey in fact e dey draw heart as far you are a mother e dey draw heart I will see you in my next video I will appreciate all my returning God bless you guys all thank you all.